Ichokwadi here kuti kuchechi yesabata kunorambidzwa kugeza nesabata nekuti baba vari kuti handigezi nesabata ndakazviverenga takutonzi tari vatadzi mukati memba in the bible hatina vese for sabata preparation iri mubhaibheri rinoti hakugezwe nemusi wesabata kune bhuku rakanyorwa namai white mm. testimonies to the church volume 6 right.

taken
quotation yangoverengwa ikati yataura eh. ikati mabaths should be taken on the preparation day yeah. Yeah. saka if you bath on the sabbath watotadza watotadza nemhaka yekuti instruction iri chii iri kuti gezai musi wechingani wechishanu musi wegadziriro eh. but havana kuzoinda kunotsvaka context kuti mm. chii chaimboitika panguva iyoyowhat was obtained mm. actually yeah. Yeah. panguva yamai wai yes. vanhu vaigona kugeza kamwe chete pavhiki mbiri eh, saka kuuya kwakaita mai white she actually recommends kuti bath three times yes a week a week yeah. mm. ndozvavanotorecommenda yeah. and it was very revolutionary yeah. panguva yavo yes. nekuti it was not common to bath even once a week yeah. saka pavanototi at least three times mm -hmm. saka rwetatu rwacho vanobva vazoti ah at least zvauri kunopinda musabata yeah. next day mm. geza musi wengani wepreparation day handi masabata chete enge aine problem yekugeza handiti ka watendi wose negeneral citizens nyaya yekugeza iyoyoyo once in two weeks mm. yekenge iri very common zvekuti vanopinda cheche nemusi wesondo waishandisa sabata since wasingachengete sabata saturday waishandisa saturday as their day yekugeza kuzoenda kuchechi musi wesondo saka masabatowo manje aishandise chinyi friday kugeza kuti mangwana ugodini saka chiona kuti paitsvagwa mahosi nemadhiramu nechinyi kutsvaga mvura yes. yekuti vanhu vachizodini wachizogeza and wara rekunti kugeza kwatiri rareruka kuti unotora katauro kako sipo wopinda mushawo wodini dini it was a job and a half mm. saka context iri kuti panguva iyoyo vanhu vaigona kugeza kamwe pavhiki mbiri mm. kana kusatogeza mm. zvamuchose yeah. ende kugeza kwacho raitova chi raitova basa ende mai waiti panguva yemukatarira mamacotations avo mm. enyaya yekugeza mm. vanorekomenda mm. kuti bath at least three times ine wat ine week but mm. zvenguva eh, iyoyo zvenguva iyoyo ende vakatouya vari revolutionary mm. vaitotaura zvinhu zvavo zvisinganzwisi kuti vanhu vaitoti ah vari kuda kumboti kudini katatu kache katatu kese ako but imi makanditerera nhasi muti ah unogona kubva pamba usina kugeza tipei nhoroondo yewana weisraeri eh, tigokompea nanhasi handiti ka kuti zvii zvaitarisirwa namwari kuwana weisraeri and what was the situation at that time yatisinayo nhasi isisu panapa yakaitwa newana weisraeri
kuna patriarchs and prophets

where the severity of the climate would often render fires a necessity. But in the wilderness, fire was not needed for warmth. End of quote. Saka basically tiri kuiswa pachena kuti parwendo rwekubva kuEgypt tichienda kuCanaan pane mimwe mitemo yaisangana nesabbath okay. are you getting the point yeah. yatingati present truth mm. yenguva iyoyo yekuti mwari ari kuti ini ndini hiti yenyuka handivatungamirirwa ne negore negore raiprovider hit mm. usiku eh, eh, masikati mm. rairegulator hit kotonhorerwa manheru kodini koenda moto koita moto kodziya zvakanaka mm. saka during that period yekufamba iyoyeyo Mai waiti wari kutiyo zvenge zviri unnecessary kuti kutungidzwe moto even kana chikafu chavo chaisaora mm. are you getting the point but hanzi wasvika kucanaan requirement yekuti hakuputswe moto seized isu takangozvarwa tichingonzwa kunzi moto haubatidzwi musi wesabata Eh, hazvina basa kuti huni dzacho idzodzo dzepacamp meeting dzatovapo dzinenge dzitoripo pa machisi ipo- iripo machisi aripo and zvigubhu zvedu zvemvura zviripi Zviripo. nemakati edu ekudzisa mvura anenge aripo but the issue yatakakura tiudzwa ndeyekuti hamukwenye moto actually madicon ai ai ndakatomboitawo camp coordinator mm. panyahuni apa mm. mapurisa edu madhikoni choataura kuti chipindai mumusa pamunoona pane moto munhu uya naye from friday night munongosikodzima ende waitoenda sho kuti hamufundisi haatapedza izvo mota moto yese yadzima ende nhengo dzedziri panguva yakaoma mm. because friday night hakutonzi moto sabata hakubatidzwe moto it was just a policy are you getting the point saka ndiri kuti inini mukaona nhengo dzecheche dzichi yedza kurarama ne nekuti hatise mota hatidini dini pane kwawari kuzvitora mm. and the pulpit mm. Mm. nemachurch fathers mm. ndo wari kureinforce idea mm. yekuti hakudini mm. hakuiswe moto and hakugezwe are you getting the point but ine ndoda kuti mwari ngaatiregerere eh, kuziwa kuri progressive mhm. nguva mm -hmm. yekuma 60s 70s 80s tichikura muchifu ndichipinda shuwa ndoyenge iri present truth mm. ndozvataiziva mm. mungati kondeme mungati dini but ndozvataiziwa nguva iyoyoyo but right now nekuerenga kuenda kuandrews kuenda kulomalinda kuenda kusolusi nekumwe kwese uku tazovhurwa maziso kuti a ah, aiwa mm. you get the point mm. vhesi yataverenga yemoto iyai mai white eh, patrics and prophets eyo eh, 409 yandaverenga iya mm. iri kuti kusapfutsa moto yenge iri ishu yemurenje chete mm. economy yevana veisraeri after renje mm. that policy did not apply to them mm. it did not wasvika kukenan ka wasvika kukenan yeah. it was not an issue mm. okay. and kana titenda kuti mai white ndoimwe source inotibatsira mm. kunzwisa bhaibheri mm. we should also regard that council yekuti aiwa kuningirikina nyaya yekupfutsa moto yenge iri problem yemurenje and mwari akadhira naye izvozvo but after that its mm. not but going back kuna zvitaurwa nanyati yeah. if

vana veisraeri vakatonzi gezai mm-hmm. ndofunga katatu mm-hmm. i don't know how many how many days mm-hmm. muchigeza kuti musangane nani namwari hatigone kusangana namwari tiine tsvina